makadini makaita wani linjani tiri kusangana zvakare muchirongwa chedu education diary zimbabwe patinotaura nenyaya dzesdg 4 tichiona kuti nyika yave papi nenyaya dzesdg 4 the challenges uh, the opportunities and everything about, about education nhasi tiri kutaura nenyaya yeinclusive education muzvikoro umu ndine nyanzvi pano dzatinotaura nezvazo tichatanga nemi seukamuzviintroduce kuti ndimi ani tichitaura nyaya idzi eh, zita rangu ndinonzi taungana ndoro ndiri director wecommunications and advocacy mubazi reprimary and secondary education tinotenda vandoro Ini ndinoitwa Zunde Ladistos from the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Tinotenda vaZunde makamirira matichaka. Mm -hmm. Aha. Oh, tinokutendai. Makadii vakatere, makadii mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Susan Chibika. Ndiri kubva kuboka rinonzi Deaf Zimbabwe Trust, boka rinoshanda nevane urema. Aiwa tinotenda. Nhasi tiri kukurukura nenyaya yeinclusive education. Regai nditange eh, naVaNdoro kuti uh, tave papi takatarisa kuti pakuachiva sdg 4 nenyaya yeinclusive education tave papi senyika ndezvipi zvatakaisa panzvimbo senyika matanho atakatora kuti tinge tichiachiva inclusive education Maita zvenyu vaAnhliziyo. Tati fambei zvinofadza chaizvo zvinotipa manyukunyuku eh, sebazi reprimary nesecondary education uye sehurumende yenyika yezimbabwe panyaya yeinclusive education nyaya yeinclusive education yakanyanya kurerekera panyaya yekuti hatina mwana watinoda kuti asave ari muchikoro mwana watinoti weschool going age tiri kureva vana vese vanobva papa 3 years kusvika pa18 years hmm. vanofanirwa mm. kunge vari mumaprimary nemasecondary schools edu hatidi kunzwa kuti kune mwana nyangwe akaita sei asiri muchikoro saka takafamba tichiita mafairs tichisheedza vana vakawanda kuti vadzoke kuchikoro vamwe vakanetsekana nenyaya yedenda recovid vamwe vakaregedza kuzouya kuchikoro asi chakanyi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti tiri kutsigirwa nemutemo watinoti education amendment act of 2020 mhm. mhm. iyi iri kutoita kuti hapana kana ani nani zvake mwana nyangwe ane mimba nyangwe ane mwana aakutonzi amai anorambidzwa kuuya kuchikoro hakuna mwana watiri kumbosiya kumashure tiri kutoti mwana wese ngaauye kuchikoro awane dzidzo yemhando yepamusorosoro ndakatonzwawo kuti pamutemo uyu pane panototi anzi mubereki anogona kusungwa kana akatadza kuendesa mwana kuchikoro ichokwadi here china ichochocho ichokwadi chaizvo kana paine mubereki asiri kuendesa mwana kuchikoro tinoenda tondobata mubereki wacho otosungwa otoendeswa kumatare edzimhosva kuda upiwa kana faini kana kupinzwa mujeri chaimo isu tichitora mwana iyeye tichimuendesa muchikoro saka bumbiro remutemo ratibatsira chaizvo ratisimbisa pakuita kuti isusu vana vese vakwanise kunge vari muzvikoro mm, ndouya kwamuri vazunde munaionawo seiko nyaya iyi ndimi mune vadzidzisi varairidzi vari muzvikoro umu munaiona seiko nyaya yeinclusive education kuti tave papi senyika Eh, inyaya yakanaka chose eh, but ndinoda kuti nditaure ndichiti nditendera naandoro to some extent and then to the other extent mm -hmm. ndotadza kubvumirana mm -hmm. igwara rakatorwa nenyika ne ino rakanakisa reinclusive uh, eh, education mm -hmm. nokuti munoziva maeffects ma, ma, ma, ma eexclusion mm -hmm. and uh, kusa, kuita kakusarudzana sarudzana mm -hmm. akanyatsi ku, kutiumba semacommunities se, se sevanhu chakanakira inclusive education which is um, what vamdoro has been saying to say kuti vaita matanho akadai but danho hombe mm -hmm. ratisati raitwa neministry here mm -hmm despite the nobility yeidea mm -hmm. inyaya yeinfrastructure mm -hmm. uh, iwill give you an example five six years ago where the teacher who was charged padavid livingstone charge yanga iri yekuti warega mwana akabuda akapinda muswimming pool akashaya mm -hmm. then tikaenda kumacourts tikadii tikataurirana kusvika member yaakwitwa ya question yedu yanga iri yekuti vandoro ndoda kuti muunderstand yanga iri yekuti eh, head neministry vanga vachiti teacher wakaita negligent mhm. ndizvo mm -hmm. mm -hmm. tikati aiwazve pamaspecial schools mm -hmm. anofanirwa kunge anei mm -hmm ndofunga zvese zvirimo muliterature yazvo kuti mhm. munofanira kuprovidha for wa abcd mhm. ah, regai tizvidonongodze kuti kuti vakateerera vange vachinzwisisa kuti munofanira kunge mune chii chaizvo chaizvo eh, handingagoni hangu kuzotsanangudza zvinofanira kunge zviripo but mhm. chandinoziva from eh, kusaidi kwedu ndezvekuti maspecial schools special class inofanira kunge ine maticha two teacher na assistant mm-hmm. ndizvo mm -hmm. but pachikoro apa panga pasina provision iyoyo mm -hmm. mukaenda pa st giles mm -hmm. pana teacher na assistant mm -hmm. so that kana ndakudawo kumboenda kutoilet kana kuenda kwakati ndinosiya mm -hmm. saka argument yanga iri panyaya iyi ndeyekuti iwe wasiya vana uchienda uko saka handichaindi kutoilet here okay That's point number one. Mm -hmm. And kune ma special provisions in terms of ma gadgets chichi zvinodiwa for those especially vanhu vane mental cases mm-hmm. vanhu vane kusanzwa and things like that. Mm-hmm. Tiri kuti whilst we are pursuing uh, this road mm-hmm. ngatiitei budget for infrastructural uh, uh, implements dzinofanira kunge dziripo mm-hmm. then will be, will be done mm -hmm. it's a very very noble idea mm -hmm. eh, but we are not we, we, we are not as far as i am concerned hatisi kupa that special ningi consideration to what must be there in terms of infrastructure kune vana vakaremara vana vasinganzwi and things like that mhm. regai timbonzwa kubva kuna muzvare nyaya yatiri kukurukura pano inyaya iri pamwoyo pedu zvikuru isusu seboka mhm. redeaf zimbabwe trust nekuti ndodonzvo tiripo seorganization mm -hmm. tinoshanda nevana vane urema yeah. hongu takamirira kunyanya vana vane urema hwekusanzwa nokuti ndo vakasakisa uvepo hweorganization asi mukufamba kwataita kwemakore we have taken up all forms of disability nokuti acherechedza iro donzvo rataurwa nevekuhurumende kuti mwana mwana vane kodzero dzavo mm. so tinoshanda nevana vane urema hwese hwakasiyana siyana mm -hmm. nyaya iri mudariro iri pano isi ndinoda kutenda hurumende yedu nezvairi kuita vataura vandoro pakutanga kuti pane mapolicies pane nhano dzinotorwa mm -hmm. at policy level mm -hmm. dzekungokurudzira dzekungosimudzira dzekungoenzanisa mukana kuti vana ngavaende kuchikoro zvisinei ndada pavataura kuti nyange ane mwana kumuzana nyangwe watiri kuti a ah, anga aita musikanzwa aita pamuviri mm. hanzi ngaave muchikoro mm. isu topindura tichiti nyangwe ane urema asinganzwi asingakwanisi kuona ane makumbo asingaiti zvakanaka ane mutezo kunyange vazenge vava kutaurwa vekuti vanenge vachinzi vaiva nemaintellectual disabilities tinoziva kuti ivavo macapacities avanosiyana siyana asika hurumende iri kuti vana ngavaende kuchikoro ndobva ndatsigirana nevabva kutaura vari kuti vaenda kuchikoro kudaro pochiita dambudziko rekuti is the provision there to cater for them mhm. vazhinji mm -hmm. vakungoenda kuchikoro kunokura mm -hmm. e, vachisvika ikoko dzimwe nguva e, maticha vabva kutaura kuti havana kuringana vana ava vanenge vachinzi vari muzvikoro zvine maresource units mhm. ndokutaura kwazvinoita mhm. vana vane muzvikoro zvine maresource units saka pari kunzi ngapave nematicha akaringana in terms of numbers zvinoenderana neratio mhm. yevana toendawo pakuti vadaro maticha ava vanodawo capacitation vane zvikwanisiro here mhm. tichitotanga pakuti ndotora muenzaniso wevana vanenge vasinganzwi nekuti yabva yatova kategori yakatsauka kune imwe mhm. kune vamwe vana e, sign language iriko here can the teachers sign can they converse in sign language mm -hmm. nekuti ndiyo language yemwana ari deaf mm -hmm. thats the first language for the deaf iwe mutemo wenyika bumbiro remutemo rinotitsigira zvizhinji kuti sign language is one of the 16 official languages mm. constitutional mm. tosvika pachikoro tichava na sign language mm. hapana interpreter saka uyo ari deaf the deaf learner is just there to add to the numbers mm-hmm. munozoona mm -hmm. papamberi apo vati uye uye they are dropping out bcause hapana educational outcome inenge iripo mm -hmm. pataurwa nyaya yeinfrastructure tinoona ko vanoshandisa maassistive devices anouya ari pawheelchair tinoziva kuti ikokoko hurumende yedu inenge yambotigonera mm -hmm. there are ramps in schools although mamwe acho mm, anoda kuti atarisiswe zvakare nekuti wakatoitarisa zvako yengwe iwo uri munhu asina urema unotogona kuzobvapo wane urema maitirwo azvinoitwa zvikuda kutiwo futi tione kuti is it uh, assistive for accessibility zvakakwana mm. anditi mm. kune vanoshandisa maclashes zvichingosiyana siyana mm. saka tiri kutenda mutemo huwepo hwawo tozoitawo chiri chichemo zvakare kuti dai zvabva zvanatsova on the ground mm. zvimeche zvazviri on policies vandoro yeah.
hakuna here mitemo inoita kuti uh, uh, inoita kuti maramps acho ange ari standard hakuna here mastandard procedure aripo akaiswa neministry kuti zvinge zvakainzana muzvikoro aiwa izvozvo ndozvatino mutemo uripo uye nemastandards aripo takabatana nebazi republic works eh, isu seministry yeprimary and secondary education hatingovaka maramps hatingoti ah, ah, rambi iri yatopasa anenge atongoitawo zvake eh, rambo rini rekuti munhu anokwanisa kuzotsvedza pane vamwe vari kuisa marambo ekuti panenge paine matiles ekuti nyange iwe mukukutu ukatsika ipapapo unoswera watsvedza ukatozotyoka gumbo mm. saka pane mastandards at, atinoisa mastandards aya anobatsirwa nebazi ne, ne redu ririmo mubazi reprimary nesecondary rekuinfrastructure reku ndiri replanning mhm. rinototaura mm -hmm. kuti rembi inofanira kunge iri macentimeters akadai uye rinofanira kunge rine slope yakadai kuitira kuti uyo ari pawheelchair akwanise kusvika zvakanaka nyangewo vamwe vasingadewo zvavo kuti vashandise masteps vanofambawo nepamarambi papo asi vasingadonhi vasingatsvedzi hmm. zvinoita kuti iyo infrastructure isu sehurumende sezvavataura muzvare vari kuonoega kuti muzvikoromo tinenge tambozama hatingati hedu taita zvese zvinofanirwa kusvikwa ipapapo asi sehurumende tambomira mira panyaya iyoyo yemaramps ekuti pane inonzi accessibility yekuti munhu anodzika mumotikari make iye aine wheelchair Kuti asvikewo muoffice maheadmaster anosvikawo imomo sei ataurwa kuri kurowo naheadmaster kuti mm -hmm. ah, mhm. ini ndiri kutsvagirawo nzvimbo yeform one yemwana wangu asi ari muwheelchair anokwanisa kunyatsofamba zvakanaka kundosvika apinda muoffice yaheadmaster mm -hmm. mm. mm -hmm. aiwa mashoko makukutu awo iwe tinozitenda zviri kubva kuministry nemabasa avari kuita tanzwa pano nyaya vazunde va nyaya yekuti uh, pamwe maticha vanenge vasina capacity panewo here tisati tatarisa kuhurumende zvamuri kuitawo semateachers unions kuti munge muchiisawo capacity iyi ah, mumateachers enyu ya ndingangoda kudayira mm, ndichiti kuorganization kwandinobva mumanagement committee medu titori ne member or comrade mm -hmm. who represents teachers living with disabilities mm -hmm. vanonzi vaabiot moyo mm -hmm. vari pahighfields mm -hmm. high school tinotora zvichemo zvavo zvakawanda zvatinoziva tese tese tichizvisvitsa kumusoro up to the level yapresident mm -hmm. tofunga 2018 um, when we had a meeting na, na he muofisi mavo He was the first speaker to speak to the president to say munotirangarirawo here mhm. munorarama nehurema and he referred us to munofunga mupresidential unenge muna vanoziva ana mm, department iro redisability eh, eh, exactly mhm.
zvikanzi izvozvo handidi kuzvinzwa takacreata department zvinolidwa nacomrade ava mm -hmm. isai zvichemo zvenyu chandinogoda kunzwa kuti zvapindurwa zvakanaka mm -hmm. saka we are doing a lot eh, regarding eh, maissues yemateachers living with disability but problem hombe hombe yatingati tine incapacitation in terms of maybe uh, making reference to yataurwa namadam na, na kuti mm -hmm. maticha acho mazhinji especially vanoticha nenge they are incapacitated mm -hmm. handisati ndanzwa department muno in, in terms of kutertiary education level kwazvinotichwa sign language ameno mm, tipirei tinzwe muzvare pamwe zviriko vamwe vari kudzidziswa kana kuti zviri kufamba sei kuti tizive ichokwadi mm. mm. the gaps are there mm -hmm. and there are worrisome gaps mm -hmm. nekuti takazvitarisa takagara kana hurukuro sezvatiri kuita zvino tinogona kungoasuma kuti ha pambori vangani eh, exactly.
e, we underestimate e, eh, who inototaura kuti 15 percent mm -hmm. the mhm. population ine urema mm -hmm. e, though pane madifferent varying statistics e, chandiri kuda kuedza kuonesa ndichikuedza kupindura mumhinduro mubvunzo uyu ndechekuti it's a significant population and it is about time we take the effort kuti tinatsova tinozviisa pahana dzedu patinoronga patinoita zvatinoita tichiziva kuti pane vamwe vanodawo kurangarirwa aiwa regai ndiite zvekubatirai panzira nekuti timbomwira mvura katozodzoka tichitanga nemi patinodzoka regai timbomwira mvura itinotenda Aiwa tadzoka zvakare kuchirongwa chedu uh, chatiri kutaura muzuva ranhasi nenyaya yeinclusive education uh, patambo unonwira mvura vanga vachimuzvara vanga vachitsanangura pano nemagaps aripo pamwe vangada kuenderera mberi kuudza mhuri yezimbabwe kuti tizive magaps aripo aya zvakanakai tinokutendai iyi chokwadi tanga tiri kuonesana kuti zvipapepa zvanyorwa zvazadziswa kuti tasimudza muenzaniso wesign language mm -hmm. saka tiri kutenderana pano kuti chokwadi hurumende yazviendosa mm -hmm. zvapinda muconstitution takuzvikurudzira kuti zvivepo asi on paper on the ground mm -hmm. mumararamiro umu reality haisati yasvika sekudaro mm -hmm. e, isusu tine statement yatinoda kubasa kwedu kudev zimbabwe trust yatinoti inclusion is an attitude mm -hmm. e, ndichitorera pakudaro kuti we have to want to ensure kuti persons with disability are included mm -hmm. in all facets mm -hmm. in this case mm -hmm. in the mm-hmm. education sector mm -hmm. e, tiri kutaura nyaya yesign language yeah. kwainodzidziswa kuri ku madifferent institutions asi chikero chacho mhm. chishoma ndotinda kuti tichisimudzirei kuti tichisimudzirwei kuti vanhu vanoda eh, eh, tikatoti vanoda futi tinenge tiri kubva tatonyanya mhm. kutosiirira vanhu mhm. ngatidzidzirei munoona vachiliziwo vanhu vanotora mukana wekuti tira kuita french tigozopinda mabasa unonzwa vamwe vachiti a ah, zvino izvi kuri kudzidzirwa chinese e eh, ko sign language izvi e nekuti tinoida sign language tine inotoshanda munyika medu mm. saka ikurudziro yatinoda kuita kuti inclusion is an attitude you have to be conscious tinofanira kuva neizvozvo zviri pamwoyo pedu tichinatsocherechedza kuti tizive kuti toda kuti tidzidzire dambudziko remwe ratosangana naro vanokutaurirai vandoro muzvikoro unoona vanhu vanoda kuti vana vauye vawane mudzidzisi anoita sign language mm -hmm. ivo sevabereki vakapiwa chipo chemwana uyu ane urema hwakadaro havaiti sign language wotozoona kuti pane dambudziko akazenge akubatsirika kuchikoro toti kwaenda kune resource unit kwekuti ticha mm-hmm. zvechokwadi ane sign language mm-hmm. akadzokera kumba vabereki havana mutauro wesign language saka tinoda kukurudzira semhuri yezimbabwe sezvazvakanyorwa muconstitution kuti its one of the languages let's make that deliberate effort kuti tidzidzire tibatsirane nevamwe vese mm. zvinotinakira zvinonakira vana vedu aiwa tinotenda ah, vantoro

he is speaking from his, from his heart mm -hmm. but problem zvamboindiketwa namadam mm -hmm. ndeyekuti zvatinotaura zviri zvinoitika paground mm -hmm. so we, we, we need to, to, to come together toonesana engagement is mm -hmm. always mm -hmm. good mm -hmm. toonesana kuti tofamba sei mm -hmm. e, covid yakatidzidza zvakawanda mm -hmm. Vandoro vataura kuti vakaita mastrategies avakaita zvana radio taizvinzwa but to tell you the truth mm. tisingatobokaundi vasinganzwi and the like i would not really say kuti tinofanira kuita zvakati because vamwe togara kumastreets mm -hmm. ndinoona matv nemaradio lessons ari in progress buda utarise paroad apa mm -hmm. the majority of those that you expect to be inside, inside the house learning tiri kutamba bhora panze
i remember trying to fone vandoro chiita vandoro ndiri kuziva maradio lessons but dei mauya mustreet mangu pachikwana saka inyaya yekuti tikagara pasi tikadzeya tikaonesana tinokwanisa kuva kubuda nesolution yekuti mastrategies avataura anobudirira hapana chisingakoni vataura kuti time yehondo kune vamwe vaidzidza through the radio mm -hmm. even my early days eh, after independence through through the radio yeah. we, we were every one of us we were conscious about it yeah.
it is this consciousness that is lacking mm-hmm. muvabereki mm -hmm. vedu to begin with mm-hmm. kuti mm -hmm. varealize kuti time zakati you must be on the radio mm -hmm. It's a good thing they, they did provide quite a, a number of gadgets kumaruzevha even though kumwe kusina infrastructure mm -hmm. waiti zvataiita kudhara tichikura tiri kumusha taiti one sunday dynamos tichitamba nehighlanders as a village mm. tinokomberedza radio one tichitenda mm. bhora mm. tete tafanira tirimo mustadium that is the level of the level yeconsciousness yatinoda kuti idevelopeke macommunities edu so that mastrategies avataura anobudirira mm-hmm. eh.

I think this is a path we have walked. I'll pick two examples as a nation along with the rest of the world. But takanga tichi kufambira nyaya dzegender. Mm -hmm. You know, eh, kuzosvika pakutonatsoti takanga takunatsozvi mainstreamer munhu achiziva kuti gender chii what is the difference between gender and sex apa pauri kuita gender exclusion apa uri kuti tichionesana mm. tikapinda mu the the the phase ye hiv mm -hmm. where we were raising awareness we wanted to make sure everybody has information on hiv and aids awareness mm. kuti mm. zvinouya sei izvi zvinokonzera zvakati izvi zvinodini you know tikafamba tika nechampupuri ichocho saka handisi kuti zvezvo zvine zvinopata kuti zvedisability but tikuda kuti tishandise the same attitude mm -hmm to commit the same resources mm -hmm. to ensure that we just raise awareness kune matauriro atinoita nevane urema they are the correct um, expressions mm -hmm. e, pane zvinotarisirwa kuti ah ukadaiwo watsaudzira mm. waofenda mm. wataura wadzikisira mm. mumwe mm. so it, it, it comes with the language it comes with just the general awareness even kuti tione kuti how can we help sometimes we think we are helping and yet tiri kutokanganisira mm. kune mumwe anonzi mm. akazongobatira wheelchair mumwe achifunga kuti ndiri kufanira mubatsira ndimupuche izvo haisi yekusunda ndeye magetsi mm. pakuzenge abata paya abata magetsi pamwe paabatanira abaya atokutura munhu anga akazvigarira mm. anga achigona kuzviendera mm. so we, we, we, they are the ethics and the norms around it kuti you ask kuti do you need help do you need assistance tinoona vane visual impairment vati visual impaired unoona mumwe anoti ai mistake yake they can maneuver around their premise vanoziva maendero vamwe vanotokwira kuenda kutown achinotora chaari kuda achidzoka mm. so we don't always assume kuti ah they are incapacitated vanoda kubatsira pakatoona we need to engage pambobuda izwi rekuti we need to engage so those sensitization and awareness around disability zvinotibatsira tikazvimainstreama mumacommunities medu mm -hmm. e, tikazvimainstreama mm -hmm. muzvikoro medu mumhuri dzedu Tinoona kumakereke we are challenging especially uh, those in the churches kazhinji kacho kana ndikatobvunza vari pano mapanelist angu unogona kuona kuti kuchechi kwenyu pamwe musati mamboona munhu ane urema hmm. hakusi kuti havako kana kuti havafarira hmm. kuchechi kwenyu asi kuti hapana provision taakuona kuti zvaakuda zviri kusimukira hmm. kana kuti akutozvikurudzira totora mukana uno kuti nei itsei pasame language interpreter mazoziva sei pamwe inini ndiye mwana asinganzwe asi ndotomusiya ndaanhengo yenyu for the past 25 years hmm. reason musina kuona mwana wangu ndekuti nyange ndikauya naye hapana provision hmm. yakadaro yeah, yeah. so its the schools its the churches its our public spaces tiri kuti let's make it as inclusive as we can yes, be urema okay. hauna anoziva mm -hmm. zviri nyore tichitaura vakazvarwa nawo mm -hmm. asi tikarasa mastatistics tisina hedu mafiga mastatistics enyika yedu yemuno muzimbabwe urema huzhinji hunouya tatokura mm. njodzi mumugwagwa njodzi mm. pamabasa yeah. saka hatingati aiwa zviya ndezvevaya vakati mm. ah, ko mm. tikafuma mm. mm. nhasi vandoro ndo vaakutonzi vanoda kubatsirwa nechakati mm. ehe kana vasina kuzvigadzira tisina kubatsirana nawo kuzvigadzira zvaanenge zvatova dambudziko tiri kuti anenge azosangana nehurema ngaaone environment ichitendera ichibatsiridza kuti upenyu huendeke mberi aiwa aiwa tinotenda nemashoko makukutu chaiyo chaiyo mashoko anokosha mm. uh, ah, vantoro uh, ah, chimwe chinhu chikuru chandakaona chinonetsa kazhinji kana kuti ringotaurwa nevazhinji uye nemi mambochitaura inyaya yemaresources uyewo mukatarisa kana mutemo chaiyo chaiyo the education uh, amendment act inotaura iyo kuti subject to availability of resources mm. which means pakaonekwa kuti maresources anotinetsei asi isu hatingadi kuramba tichingotaura nezvibinga mupini taakuda kuramba taakuda kutaurawo masolutions what are the solutions what can we do to unlock resources uh, towards inclusive education amaita zvenyu vavhiziyo nenyaya yamataura yemaresources isusu sebazi reprimary nesecondary education gore negore munoziva kuti tisi tinopiwa chikamu chihombe chikuru chaizvo asi tine vanawo vakati wandei mm. e, eh, hafu yezimbabwe chaiyo iriko kubazi redu e, tinenge tinawo maresources atokwanisa kushandisa atinoshandisa tichikwanisawo e, ndizvozvo asi hurumende painenge yaunzowo mari yayo Tanga tichikumbirowo kuti munharaunda nemacommunities ngatibatsiranei muzvikoro medu. Zvechokwadi chikoro chekuti iwewo wakandodzidza ipapa apo ukaita form 1 to 4 mm. pari kungodiwo rambu chaiyo chaiyo inoda two bags dzecement nezvidhinha zvishomanana mm -hmm. unotadza kungodzokawo pachikoro kuti ah, chikoro ichi chakandibatsira honai ndaa businessman mm. mm. wane mabhizimusi ako pagrowth point apo Kuda wado MP kana kuti wakansela, dzokawo zve pachikoro chakakuita kuti usvike pauri mm. chakakudzidzisawo zvese zvawave nhasi. Dzokerewo pachikoro ipapo kuti ah headmaster mamuchifunga kuti tokubatsiraiwo sei hmm, kuti hmm. tibatsirewo avo vari kunetsekana ndiri kuona pane vana pane vana vamwe vari kuda kubhadharirwa eschool fees ndiri kuona futi pane mamwe mablock amuri kuda kugadzirisa mm. ndokubatsiraiwo sei batanai semaehe moita vanzi maold students association mm. mudzokowo muzvikoro it doesn't take much tushoma tushoma itototo ndokunobva maresources mm. zvazvitaura vazunde zvekunzi ha ah, chikoro chakazenge tikada kutarisa vana vese vakaenda padavid livingstone izvezvi so o mm. tikavaverenga kuti vangani vari muno vamwe vari kudriva mazimotikari anoshamisira akabva padavid mm. livingston mm. ipapa mm. ko madini kumaenda manotarisa kuti aho swimming pool yanga ichida kuzoiswa chineti mm. imari zveshuwa mm. kwai imari saka mari zvose zikasaramba tichingoti hurumende chese chese mm. hurumende chese chese hurumende ichaedzo nepainogona mm asi susu ngatibataneiwo aiwa tinotenda tinotenda vandoro kana zvonakidza ka nguva iri ndoinenge yakufamba vazondi muchidimbu chaiyo chaicho ndozanepamwe muchidimbu chaiyo chaicho sokukata vandoro aiwa vandoro section 75 yeconstitution yedu is very very clear mm. yebasic yefunding yebasic education mataura imimi kuti hurumende inotipa inopa ministry mari yakawanda kuwanda kune ipi because zvinhu izvi panofanirwa kuva neequitability mm -hmm. in terms of resource allocation mm -hmm. handizve mm -hmm. ministry yedu yakakurisa mm -hmm. mukatarisa mari yacho iyoyo shoma iyoyo inoenda kumarecurrent ku, ku expenditure kumasalaries estaff e, e, e, handizve mm -hmm. ini ndinopa suggestion ndakambopa ndogara ndichipa suggestion mm -hmm. dai bhiri remasalaries re, re, re raienda kuministry kwamavhima kwa, kwa, kwa ministry yopiwa mukatarisa infrastructure yedu inoda zvakawanda mm. iko zvino mukaenda madistrict nemaprovinces havana motikari mm. saka anofamba sei from one place to the other zvinhu zvinoda kugarirwa pasi mm. toti hurumende zvaine must be able to play their part mm. im telling you mm. hurumende haisi kuplaya part yayo iko zvine izvi basically vabereki ndo vakufanira chi
tinotenda vazuni muzvare muchidimu eh, ndinoda ndichaziva kuti ndotsigira asi ndoda kufarira mashoko avandoro kuti hurumende yaita payo asi isusu katisu tisu hurumende yacho tisu vanhu vacho vagere munyika lest also do our part i think ndiri kungorambira pekungoti pepa its an attitude inoda conscientization so allocation yapihwa imimi toti point yenyu yatorwawo masalaries aendeswa kune ministry iyo imwe yasarira kuti tisimudzire asi kana tisina kubatirana mm. if we don't have the correct attitude eh, tinoramba tichingodzokera kumashure saka isusi ngatiitewo pedu hurumende ichiitawo payo kuti tisimudzirane aiwa regai nditende vandoro regai nditende vazundo regai ndikutendei muzvare tinokutendai tasvika kumagumo echinongwa chedu patanga tichikurukura nhasi nenyaya yeinclusive education yamanzwa pano kuti kana tikaita chinja mindset yedu a ah, hazvingabudi aiwa tinotenda regai tisangane muchirongwa chinotevera